Ah, me wɔ ha nti ano ama obi abɛhwɛ me wae. Yeah. Hey, eh, hello. Na ɔho te sɛ. Ah, na ɔmo ɔmo sɛ ɛbɔ ha no mepa akyɛ wɔ ni atwa bi so. Ɛnna ɛwɔ kɔ ana wafrɛ baako na ɔne na ba wae.

M'apampam no boom. Me ne me ne me ne me hɔhoɔ bi na anammɔn ɔba a na ma ma mabɛyɛ ɔda no wae. Fufuo ne apɔnkye na yɛbɛdi. Okay. Ah, nti ɔba a mɛ mɛma wo san na wode aba. Wae. Mm, meda ase paa. Okay. Tena ase. Na adɛ ɛde ɛdeɛ na deɛ na nka akɔtɔ. Ka me kɔ gye mo. Akɔ gye mo aa nti wɔn se ɛmo no nya nyɛ ready.
Yeah owie a ɔde bɛ. Wɔn wɔn ɛmo wɔn asa se wɔn focuse on local foods no nko aa.
Yeah.
Sɛ bibi ayɛ cool deɛ na odin ankasa de sɛn. Nana kua. Nana kua. Aa ho ɔfɛ paa wokɔ sukuu hɔ anaa wawie. Mawie mawie SHS. Saa ti dɛn na esi wopɛ sɛ woyɛ. YouTube adwuma na. Saa n sɛ life no biribi a wopɛ sɛ woyɛ biara no fa fa fa wo ho hyɛm na yɛ ne yie ɔho ɔfɛ mɛma bɛrima biara n'ani nna hɔ biara mɛdaadaa wo ha a wosi teɛ no bɛrima bi a obehu biara Wo de ready sɛ ɔbɛ get into your pant nti ma adwene no nna hɔ na adwene no nyɛ adwuma, ɛnni afɛɛfɛdeɛ ne swag ne fa hwanhwan no akyi. Obi wɔ hɔ nom ɔbɛ taataa wo ara, wahu sɛ ɔhoɔfɛ no, ɔpɛ sɛ ɔyɛ ara bɛhu deɛ ɛwɔ mu. Wobɛhu sɛ wabɛfa wo, ɔne wo yɛ biribi wie a na like wa wama wo life ayɛ basaa, wobɛhu sɛ wodwendwene nice girls, wobɛhu sɛ wadwendwene kwasea bi ho na wayɛ tantaantan na wa move on, wate aseɛ, haa life no deɛ me mehu tam biara no me mehu bet me me menhyɛ da ne wo nni nkɔmmɔ saa, wo ho ɔfɛ paa, wo ho ɔfɛ a woma w'ani da hɔ a. Future no yɛ very very bright. Obiara nhyia nka nkyerɛ wo sɛ ɔho fɛ. Ah. Na. Ei. Sisiɛ na. Ei, ɛne sɛ wei deɛ. O o o soro. Adɛn? Wɔn wura yi a wɔahyehyɛ a.
Wo de sɛ yɛ normal. Ɛnyɛ normal how a wosi teɛ no sɛ wo look too natural wate aseɛ nti maintain wo natural wei no ara na ma ɔwerɛhyehyɛ ne hwanhwan no nyinaa yi firi wo life mu wate woyɛ very nice girl woyɛ very nice girl wode me me wife ba a mede wo bɛkyea no mehuu no saa na metuu no fo ara a nipa no ne din Sirat. Wife ni. Ah, wo ni.
Tie ni baby no no. Na wo wa den.
Bɛkyia no he.
Me nkyia hwan? Eh, madam. Ah, obi a wo wa frɛ me sɛ me mmra me yɛ nnidi no, ɛna wakɔfa ɔbaa abɛtena wo nkyɛn no. Oh,
maka kyerɛ girl no koraa sɛ ɔnrelaxe, woba a, ɔbɛtɔ mo. Me de saa wo life bi sei na mempɛ no o.

Maame sɔre na ade me no. Oh me ɛnyɛ abufuo asɛ misunderstanding bi wɔ fie no. Mefa wo life bi sei no na
me yɛ dɛ. Maame kɔ kɔ kɔ kɔ kɔ.
Ah. Saa life bi sei na me de ayɛ a m'ani ngye ho no. Wonim sɛ wonya wo nketewa de.

Mempɛ sɛ mɛka me ho. Wonnim nkɔmmɔ a mafrɛ wo a mepɛ sɛ yɛdi. Ɛnam sɛ wo deɛ yɛ, nkɔmmɔ biara nni hɔ. Kɔ na kɔfa no efie hɔ so ɛnnɛ nsi hɔ. Fa no. Meda saa wo life bi sɛ da biara mekɔka wo se menyɛ. Wonim sɛ ɔbɛ. Jennifer, tie, tie, tie. Enti ade no a woyɛ no, asɛ ɛyɛ plan adeɛ bi anaa? Hwɛ, wobɛtiatia nkurɔfoɔ ano saa a, obi a me ne wo redi nkɔmmɔ sɛ bra na yɛn discuss about business,

Bae fa me buo ma me. Sɛ wonim sɛ wo ne me wɔ meeting bi anaa wo ne me rebɛhyia wɔ baabi anaasɛ yɛrebɛgye yɛn ani wɔ baabi a, ɛnni kwan sɛ wofrɛ obi. Ɛɛ, masa. Jennifer,
Mɛma bonsam nsu o. Jennifer, Kɔ na worekɔ no, enti woretua kwan nso wobɛtumi afa fo afrɛ me bio. Jennifer, Ɛma deɛ ɛgu w'akyi no nnaadaa wo o. Waitress! Maame, me pa cho ma wai. Hwɛ, hɔhoɔ no a me me me menyaa no no ɔho like wa wabɛ wabɛsɛe me mood ɔho mepɛ sɛ meyɛ fast wura fie wa nti ka kyerɛ wo wo wo maame sɛ ɔntwɛn mewura fie asɔɔte issue bi aba ma no nyɛ aduane no. Yɛayɛ awie o. Oh, Ɔyɛ wie sɛn? Sɛ wo ka sɛ ɔba nti sɛ nka yɛyɛ asi hɔ nom prɛko nti ɔbaa hɔ. Ah m'anum koraa ato. Deɛ ɔba abɛdu me te ha sei gɛ akora na ɔbɛtwaa mu no me wife na abɛgyina ha sei a wabɛyɛ dede wei me ne ahɔhoɔ na nam anka wagu m'anim ase o ɔse me mpena ne gɛ na ɔte ha no. Na ɛsɛ nyɛ ɔne ne ɔne gɛ ɔne nenam. Dabi nyɛ me ne nenam o ɔse ɔbɛtɔ aduane no ɔmo se ɛmo ɛnya nyɛ ready Ɛma ɔte ase, ɛna me ne no didi di nkɔmmɔ sɛ ne ho ɔfɛ, ɔhwɛ ne ho so yie, bɔne nnim. Wobae a, so mmaa, wɔn a bɔne biara nnim no, bɔne. Ah, na ɛkyɛ sɛ saa na ɔteɛ na ɛnɛ deɛ, ah, ɛnɛ sɛ ɔyere wɔ right sɛ ɔbɛyɛ saa. Ɛnyɛ saa, ɔnsɛ ewiase no, wonyini a na ɔresesa. Sɛ na mewɔ saa tebea mu koraa a, ɛnɛ mahu sɛ one woman is enough. Ɔho ɛnɛ no a masesa na mepɛ sɛ me focus on ɔno nko ara no, ɔho, ɔho, ɔho, ɔho deɛ wa, wa, wa starte. Ɔho, ɔho deɛ wa starte a ɔyɛ.
Dabi, at least wabɛto biribi saa koraa a, woka yɛ no akora na sɔre kɔ. Wate aseɛ, wonim nkɔmɔ koraa me ne wo bɛdie o. Wonim kɔmɔ a raffle bi na mayɛ na afa. Nti yɛredi fufuo no nyinaa na nka maka akyerɛ wo sɛ. Matorafo bi afa sika a abɛka yɛn nsa no, mebɔ din kyerɛ koraa ɔnhwɛ a. Eh, na koraa me sɔɔ koraa ho nyɛ me dɛ. Ɛnyɛ problem. Mɛ, mɛsa, ka kyerɛ wo maame sɛ meba, why? Ah, mɛkɔ fie akɔtɔ no. Wo, woatua kɔ abenkyefo.